Paýtagtymyzda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretarynyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň mejlisi geçirildi. Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky medeniýet ýylynyň dabaraly açylyşy boldy.

Gahryman Arkadagymyz mejlis açyp, ýakynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň geçirilendigini aýdyp, onda hormatly Prezidentimiz tarapyndan degişli tabşyryklaryň berlendigini belledi. Şondan ugur alyp, şeýle hem Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakyndaky Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň on bäşinji we on altynjy maddalarynyň düzgünlerine laýyklykda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisiniň geçirilýändigini aýdyp, Gahryman Arkadagymyz bu mejlisiň gün tertibine Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinden gelip çykýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmak bilen bagly meseleleriň girizilendigini aýtdy. Mejlise Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň agzalarynyň, Mejlisiň deputatlarynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, harby hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn düzümleriň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşýandygy bellenildi. Gahryman Arkadagymyz mejlisiň dowamynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisiniň netijeleri boýunça durmuşa geçirilýän işleriň we öňde durýan wezipeleriň ara alnyp maslahatlaşyljakdygyny belledi. Türkmen halkynyň Milli Lideri çykyş etmek üçin ilki bilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň iş dolandyryjysy Babaýewe söz berdi. Babaýew hasabat bermek bilen, häzirki döwürde halkymyzyň agzybirligini, jebisligini berkitmek, döwlet ähmiýetli meseleleri jemgyýetçilik wekilleri bilen maslahatlaşyp çözmek boýunça Gahryman Arkadagymyzyň öňe süren başlangyçlarynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Babaýew çykyşynyň dowamynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, Halk Maslahatynyň, ýurdumyzyň Mejlisi we beýleki döwlet edaralary, jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde alyp barýan işleri barada hasabat berdi. Şeýle hem ýurdumyzyň ösüşiniň ähli ugurlaryny öz içine alýan kanunlaryň kämilleşdirilýändigini we degişli hukuk namalar boýunça teklipleriň taýýarlanylýandygyny belläp, Babaýew bu işlere Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Ýaşulular geňeşiniň agzalarynyň işjeň gatnaşýandyklaryny aýtdy we netijeli işlemek ugrunda döwlet derejesinde zerur şertleriň dördülýändigi üçin Gahryman Arkadagymyza we hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirdi. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyz hukuk medeniýetini kämilleşdirmek, milli demokratiýany ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleriň netijeli dowam etdirilmelidigini belläp, ýurdumyzda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine möhüm ähmiýet berilmelidigine ünsi çekdi. Bu ugurda alnyp barylýan işler täze taryhy döwrüň ruhuna we talabyna laýyk derejede dowam etmelidir. Soňra Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň bilim, ylym, saglyk we sport toplumynda durmuşa geçirilýän işler hem-de ýaşlary ýokary aň-düşünjeli, sagdyn hem-de hünärli edip ýetişdirmek ugrunda alnyp barylýan işler we bu ugurda öňde durýan wezipeler barada hasabat bermek üçin, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Aman Nepesowa söz berdi. Wise-premýer hasabat bermek bilen, häzirki döwürde milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda bolşy ýaly, bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynyň işini, dolandyryş düzümini, kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça toplumlaýyn işleriň amala aşyrylýandygyny aýtdy. Gahryman Arkadagymyzyň öňe süren asylly başlangyçlarynyň hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde häzirki zaman ylmynyň we tehnologiýalarynyň gazananlaryny ornaşdyrmak, dünýä döwletleri, iri halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça toplumlaýyn işleriň amala aşyrylýandygyny belläp, wise-premýer ylymly-bilimli, sagdyn nesilleri terbiýelemek, okuw meýilnamalaryny we maksatnamalaryny kämilleşdirmek, bilim ojaklarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek ugrunda zerur tagallalaryň edilýändigini nygtady. Şeýle hem wise-premýer Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna näsag çagalara operasiýalaryň we bejergileriň geçirilendigini hem-de bu işleriň netijeli dowam edýändigini aýtdy. Parahatçylygyň, sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde ykrar edilen Türkmenistanda Olimpiýa hereketini, ýokary netijeli sporty we bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça döwlet derejesinde alada edilýändigini belläp, wise-premýer bu ugurda öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin bilelikdäki tagallalaryň ediljekdigine ynandyrdy we degişli ulgamlaryň ösdürilmegi ugrunda döwlet derejesinde alada edilýändigi üçin Gahryman Arkadagymyza hem-de döwlet Baştutanymyza hoşallyk sözlerini beýan etdi. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzda bilim bermegiň usulyýetini kämilleşdirmek, ylym ulgamyny yzygiderli ösdürmek we oňa häzirki zamanyň ösen tejribesini, sanly ulgamy ornaşdyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet berilmelidigini belledi. Ýaşlary ylymly-bilimli, hünärli edip ýetişdirmegiň, olaryň dünýä ylmyna çuňňur aralaşmagyna giň ýol açmagyň, möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekip, alym Arkadagymyz bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de işjeňleşdirmek boýunça birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda ýaşlaryň saýlap alan hünärine eýe bolmaklary we ähli ukyp-başarnyklaryny açyp görkezmekleri ugrunda ähli zerur mümkinçilikleriň döredilýändigini belläp, alym Arkadagymyz bu ugurda bar bolan şertlerden netijeli peýdalanmak ugrunda ähli tagallalaryň edilmelidigine ünsi çekdi. Şunda ýaşlaryň durmuşyň islendik ugurlaryndan baş alyp çykmaklary üçin olara berilýän bilim-terbiýe döwrebap bolmalydyr. Her bir mugallym ösüp gelýän ýaş nesillere bilim-terbiýe bermek işine örän jogapkärçilikli we hemmetaraplaýyn esasda çemeleşmelidir. Munuň özi ýurdumyzyň geljegi hasaplanylýan ýaşlaryň hemmetaraplaýyn düşünjeli we kynçylykdan ýeňilmeýän bolup ýetişmeklerinde aýratyn ähmiýetlidir diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi. Soňra Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň bazarlaryny, halkymyzyň gündelik durmuşda sarp edilýän harytlary, aýratyn-da dürli görnüşli azyk önümleri bilen üpjün etmek, şol bir wagtyň özünde nyrhlary durnukly derejede saklamak boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat bermek üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Atdaýewa söz berdi. Wise-premýer hasabat bermek bilen, ýurdumyzyň önüm öndürijilerine döwlet derejesinde berilýän gollawlaryň netijesinde, içerki sarp edijileri özümizde öndürilýän önümler bilen üpjün etmek, söwdanyň medeniýetini ýokarlandyrmak, bu ugurda telekeçileriň işjeňligini artdyrmak ugrunda zerur tagallalaryň edilýändigini aýtdy. şeýle hem hususy önüm öndürijileriň ýurdumyzyň eksport ulgamynyň artmagyna mynasyp goşant goşýandygyny belläp, wise-premýer bu işleri mundan beýläk-de ösdürmek, daşary ýurtlara iberilýän önümleriň mukdaryny artdyrmak ugrunda maksatnamalaýyn işleriň yzygiderli dowam edýändigini nygtady. Wise-premýer öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda degişli düzümleriň utgaşykly işiniň alnyp baryljakdygyny aýdyp, ýurdumyzda telekeçiligiň ösdürilmegi, söwda ulgamynyň düzümleriniň işiniň kämilleşdirilmegi ugrunda döwlet derejesinde alada edilýändigi üçin Gahryman Arkadagymyza we döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirdi. Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzda azyk howpsuzlygynyň berkidilmeginiň, dürli görnüşli önümleriň bolçulygynyň döredilmeginiň, içerki sarp edijileriň gündelik durmuşda ulanylýan harytlar bilen üpjün edilmeginiň möhüm talapdygyna ünsi çekdi. Şunda özümizde öndürilýän we ösdürilip ýetişdirilýän önümleriň bolçulygynyň ýola goýulmagyna aýratyn ähmiýet berilmelidir. Şol bir wagtyň özünde söwdanyň medeniýeti ýokarlandyrylmalydyr. Telekeçiligiň ösdürilmegine giň ýol açylmalydyr. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz häzirki döwürde dünýäde guş etine bolan islegiň yzygiderli artýandygyny belläp, ýurdumyzda guş etiniň önümçiligini artdyrmak ugrunda zerur işleriň amala aşyrylmalydygyna ünsi çekdi. Soňra Gahryman Arkadagymyz ulag-aragatnaşyk ulgamlarynyň işini ösdürmek, bu ugurda ýurdumyzyň halkara başlangyçlaryny durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat bermek üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Çakyýewa söz berdi. Çakyýew hasabat bermek bilen, ýurdumyzyň soňky ýyllarda halkara ulag meseleleriniň gün tertibini netijeli amala aşyrmak boýunça möhüm orny eýleýän ýurda öwrülendigini aýtdy. Häzirki döwürde Gahryman Arkadagymyzyň dünýä ähmiýetli başlangyçlaryny hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde, ýurdumyzda ulag-üstaşyr geçelgeleriniň işiniň kämilleşdirilmegine möhüm üns berilýär. Şeýlelikde, dürli ugurlar boýunça halkara ulag geçelgeleri işjeňleşdirilýär. Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleriniň işini ösdürmekde Türkmenbaşynyň Halkara deňiz menziline möhüm ornuň degişlidigini belläp, Çakyýew bu işleriň yzygiderli ösdürilmeginiň halkara ugurlary boýunça ýük daşamalaryň we ýolagçy gatnatmagyň mukdaryny artdyrmaga giň ýol açjakdygyny nygtady. Şeýlelikde, Gündogar-Günbatar we Demirgazyk-Günorta ugurlary boýunça utgaşykly görnüşdäki ulag-logistika düzüminiň köptaraply ulgamy dördülýär. Şeýle hem hasabatyň dowamynda bilelikdäki ulag-logistika merkezlerini döretmek, häzirki zaman ulag düzümlerini netijeli we doly kuwwatynda ulanmak ugrunda toplumlaýyn işleriň amala aşyrylýandygy barada giňişleýin maglumatlar berildi. Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýalar toplumynyň ähli düzümleriniň öňünde anyk wezipeleriň kesgitlenendigini, olaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi we halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegi häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýandygyny belledi. Şunda ulag-üstaşyr geçelgeleriniň mümkinçiliklerini doly güýjünde peýdalanmak bilen bir hatarda, aragatnaşyk ulgamynyň işini döwrebap derejede kämilleşdirmek meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir. Bu barada aýtmak bilen, Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzda sanly ulgamy ösdürmek, şunda internet ulgamynyň işini döwrebap derejede kämilleşdirmek meseleleriniň ähmiýetlidigini aýdyp, bu ugurda durmuşa geçirilýän işleri üstünlikli dowam etdirmegi tabşyrdy. Soňra Gahryman Arkadagymyz çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary gullukdan boşatmak, we raýatlary harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hem-de ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat bermek üçin Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri Gün Nogdyýewa söz berdi. Gün Nogdyýew hasabat bermek bilen, Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň çagyryşy boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary harby gullukdan boşatmak, we raýatlaryň harby gulluga nobatdaky çagyrylyş hakynda gol çeken Permanyna laýyklykda, häzirki döwürde ýurdumyzyň Ýaragly Güýçlerinde we beýleki goşunlarynda degişli işleriň guramaçylykly alnyp barylýandygyny belledi. Günnogdyýew ozal berlen tabşyryga laýyklykda, ýaşlaryň söweşjeň taýýarlygy bilen bir hatarda, olaryň hünär eýeleri bolmaklary ugrunda ýörite işleriň alnyp barylýandygyny belledi. şeýle hem ýaş esgerleriň arasynda merdana pederlerimiziň edermenlik, watansöýüjilik we batyrlyk ýaly häsiýetleriniň mysalynda wagyz-nesihat işleri yzygiderli geçirilýär. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri çykyşynyň dowamynda ýaşlaryň döwrebap derejede gulluk etmekleri, amatly dynç alşy we ýaş serkerdeleriň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň gowulandyrylmagy ugrunda döwlet derejesinde alada edilýändigi üçin ähli harby gullukçylaryň adyndan tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Gahryman Arkadagymyz çagyryş boýunça harby gullugy geçýän esgerleri gullukdan boşatmak we ýaş raýatlary harby gulluga çagyrmak çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmelidigine ünsi çekip, bu işleriň toplumlaýyn häsiýete eýe bolmalydygyny we oňa örän jogapkärçilikli çemeleşilmelidigini belledi. Şeýle hem türkmen halkynyň Milli Lideri ýaşlaryň mähriban halkymyza we eziz Watanymyza ak ýürekden wepaly gulluk etmekleri, olaryň häzirki zaman harby borçlaryny üstünlikli ýerine ýetirmekleri ugrunda ähli zerur tagallalary etmegi tabşyrdy. Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, söz sözledi. Türkmen halkynyň Milli Lideri mejlisde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinde Garaşsyz döwletimiziň ösüşinde gazanylan üstünlikleriň, ýetilen sepitleriň, ýerine ýetirilen işleriň jeminiň jemlenendigini belledi. Şeýle hem döwrüň talaplarynyň, täze ykdysady şertlerden ugur alyp, täze taryhy döwürde öňümizde durýan möhüm wezipeler ara alyp maslahatlaşyldy. Milli demokratik ýörelgeleriň türkmen halkynyň asylly däp-dessurlarynyň biridigini, onuň gözbaşyny müňýyllyklardan alyp gaýdýandygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz wajyp meseleleri ara alyp maslahatlaşmak däbiniň gadymy döwürlerden bäri gelýändigine ünsi çekdi. Bu ýörelgeler halkyň, ýurduň möhüm meselelerini, mizemez durmuş ýörelgelerini, dessurlaryny, ajaýyp däplerini, jemgyýetiň hereketlendiriji güýjüni ösüşiň özenine öwrüldi. Milli özboluşlylyk geçirilýän maslahatlarda öz beýan tapypdyr. Maslahatda biçilen don gysga bolmaz diýlişi ýaly, bu ýörelge müňlerçe ýyl bäri türkmenleriň durmuşynda dowam edip gelýän demokratik ýörelgeleriň biridir diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi. Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisiniň gün tertibinde göz öňünde tutulan meselelere seredilendigini aýdyp, mejlisiň öz işini tamamlaýandygyny yglan etdi. Gahryman Arkadagymyz her bir adamyň öňde durýan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegine mynasyp goşant goşjakdygyna ynam bildirip, hemmelere alyp barýan işlerinde üstünlik arzuw etdi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärlerine we ähli halkyna Gutlag hatyny iberdi. Onda hususan-a şeýle diýilýär, Sizi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ykdysady ösüşleriniň we üstünlikleriniň nyşany bolan Türkmenistanyň milli pul birliginiň, manadymyzyň dolanyşa girizilmeginiň otuz ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, asude we bagtyýar durmuş, Berkarar döwletimizi mundan beýläk-de ösdürmek ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýän. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretarynyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň mejlisi geçirildi. Duşuşykda çykyş eden Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary bu forumyň sebitdäki möhüm meseleleri çözmekde özara gatnaşyklary giňeltmäge hem-de berkitmäge gönükdirilendigini aýtdy. Duşuşygyň dowamynda ministrler hyzmatdaşlygyň anyk meseleleri hem-de wezipeleri barada pikir alyşdylar. Merkezi Aziýa döwletleriniň hersiniň bu ugurlarda ädýän ädimlerini beýan etdiler. Şeýle hem sebiti howpsuzlyk we durnuklylyk bilen üpjün etmek ugrundaky tagallalary birleşdirmäge gönükdirilen birnäçe möhüm pikirleri hem-de teklipleri öňe sürdüler. Howanyň üýtgemegi we ekologiýa meselelerini ara alyp maslahatlaşmagyň çäginde duşuşyga gatnaşyjylar bu ugurda özara hyzmatdaşlyk üçin bilelikdäki çäreleri amala aşyrmagyň zerurdygy barada umumy pikiri beýan etdiler. Türkmen tarapy ekologiýa howpsuzlygynyň döwletimiziň halkara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygyny, ilkinji nobatda daşky gurşawy we suw çeşmeleri tygşytly dolandyrmak boýunça taslamalaýyn çärelere degişlidigi aýdyldy. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapynyň Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Bitewi daşky gurşaw maksatnamasynyň taslamasyny işläp düzmek baradaky teklibiniň iş ýüzünde durmuşa geçirilmeginiň möhümdigi bellenilip, mejlise gatnaşyjylar bu başlangyjy goldawa çagyryldy. Şeýle hem duşuşyga gatnaşyjylar Türkmenistanyň ýöriteleşdirilen gurluşy bolup durýan sebitiň howa tehnologiýalary merkezi döretmek pikirini goldamaga çagyryldy. Şunuň bilen baglylykda, howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalary boýunça Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň forumyny geçirmek teklip edildi. Gün tertibindäki ýene bir möhüm mesele ösüşiň esasy ugrunda durnukly ulagda hyzmatdaşlygy güýçlendirmek bolup durýar. Duşuşyga gatnaşyjylar bu ugurda jebisleşdirilen hereketler üçin giň mümkinçilikleriň bardygyny bellediler. Duşuşyga gatnaşyjylar sebitde durnukly hem-de howpsuz ösüşi üpjün etmek meseleleri boýunça işjeň we netijeli gepleşikleri dowam etdirmäge taýýardyklaryny mälim etdiler. Ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimliklerinde maslahatlar geçirilip, olarda hormatly Prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň ýollary barada gürrüň edildi. Bellenişi ýaly, hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly ýakynda geçirilen iş maslahatynda häzirki döwürde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň depgininiň gowşadylmaly däldigini belledi Maslahatlarda öňde goýlan wezipeleriň berjaý edilmegini gazanmak üçin ähli çäreleriň görüljekdigi bellenildi. Suw serişdelerini netijeli peýdalanmak, ýer eýlerini mineral dökünler bilen bökdençsiz üpjün etmek üçin ähli çäreleri görmek barada-da giňişleýin gürrüň edildi. Şeýle hem maslahatlarda bag ekmek dabaralarny ýokary derejede guramaçylykly geçirmegiň wezipeleri hem anyk kesgitlenildi. Maslahatlarda ýurdumyzda alnyp barylýan gurluşyk işleri barada-da gürrüň edildi. Maslahatlara gatnaşyjylar döredilýän şertler üçin Gahryman Arkadagymyza hem-de hormatly Prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Otuz birinji oktýabrda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçirilen Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanda Medeniýet ýylynyň açylyş dabarasynda Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ýunanlylaryň wekili gutlag sözi bilen çykyş etdi. Ilçiniň belleýşi ýaly, iki ýurduň Baştutanlary yzygiderli ýagdaýda strategik ähmiýetli gatnaşyklary pugtalandyrýarlar, hyzmatdaşlygyň ugurlaryny kesgitleýärler hem-de dürli ulgamlarda türkmen-hytaý hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna kuwwatly itergi berýärler. Hytaýyň Şensi welaýatynyň Medeniýet we syýahatçylyk departamentiniň başlygynyň orunbasarynyň gutlag çykyşynda parahatçylygyň we dostlugyň pugtalandyrylmagynda, iki halkyň medeniýetiniň we özara düşünişmeginiň baýlaşmagynda, ynsan-perwer gatnaşyklaryň giňeldilmeginde bu döredijilik çäresiniň ähmiýeti nygtaldy. Dabara gatnaşyjylar döredijilik forumyny guramak mümkinçiligi üçin iki dostlukly ýurduň Baştutanlaryna hoşallyk bildirdiler. Konsert maksatnamasyna tanslar, aýdymlar, Sin operasy we Ýüpek ýolunyň etniki aýratynlyklaryny beýan edýän sazlar düzdi. Çykyşlarda hytaýly sungat ussatlary gyzykly çykyşlar bilen Türkmenistanlarda ýakymly täsirler galdyrdy. Döredijilik forumy Türkmenistanyň jemgyýetçiliginde uly gyzyklanma döredip, halklarymyzyň taryhy we ruhy gatnaşyklarynyň berkdigini görkezdi. Mukamlar köşgüniň eýwanynda ýaýbaňlandyrylan fotosergi bu çäräniň aýratyn dabaralylygyny ýüze çykardy. Sergi hytaýly fotograflaryň öz ýurtlarynyň ajaýyp tebigatyna bagyşlanan işlerinden ybaratdyr. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň daşary ýurtlaryň ugurdaş institutlary bilen gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berilýär. Şunuň bilen baglylykda, işjeň häsiýete beslenen duşuşykda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy bilen Italiýa Respublikasynyň Şekillendiriş sungaty akademiýasynyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek babatynda pikir alşyldy hem-de geljekki netijeli hyzmatdaşlygyň hukuk binýadyny döretmek maksady bilen Ähtnama gol çekildi. Hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi, Gahryman Arkadagymyzyň we hormatly Prezidentimiziň halklary ýakynlaşdyrýan medeniýeti we sungaty ösdürmekdäki alyp barýan parasatly döwlet syýasatynyň dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrýandygynyň subutnamasydyr. Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň syýahatçylyk we amaly-haşam sungaty sergisiniň dabaraly açylmagy, iki ýurduň sungat ussatlarynyň konsertiniň geçirilmegi türkmen hem eýran halklarynyň dost-doganlygyndan nyşandyr. Dabarada çykyş edenler dostlukly halklarynyň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge, pugtalandyrmaga giň ýol açan Gahryman Arkadagymyza, Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň döwlet Baştutanlaryna alkyşlaryny aýdyp, döwlet ähmiýetli işlerinde üstünlikleri arzuw etdiler. Bütindünýä syýahatçylyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň sergi jaýynda ýaýbaňlandyrylan Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň bilelikdäki sergisinde syýahatçylyk, we amal-haşam işlerine uly orun berilýär. Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Koreýanyň medeniýetine we aýdym-saz sungatyna bagyşlanan konsert boldy. Onda Türkmenistanyň medeniýet we sungat ussatlary çykyş etdiler. Konsert maksatnamasynyň dowamynda ýerine ýetirilen çykyşlar çäräniň dabarasyny artdyrdy. Ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda ýaňlanan joşgunly çykyşlar döwürleriň hem-de nesilleriň aýrylmaz ruhy baglanyşygyny, döredijilik ylhamyny alamatlandyrdy. Bu bolsa dabara gatnaşyjylaryň kalbyny ajaýyp zamanamyzda parahatçylykda hem-de abadançylykda ýaşap, döredijilikli işlemek bagty üçin Gahryman Arkadagymyza hem-de hormatly Prezidentimize bolan hoşallyk duýgusyndan doldurdy.

Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Koreýa Respublikasynyň medeniýetine we aýdym-saz sungatyna bagyşlanylan konsert boldy. Onda Türkmenistanyň medeniýet we sungat ussatlary çykyş etdiler. Häzirki wagtda Türkmenistan dünýäniň döwletleri bilen dostlukly medeni gatnaşyklary pugtalandyrýar. Ynsan kalbyna ylham berýän sungat parahatçylygy, bagtyýarlygy, milli aýratynlyklary wasp edende, belent derejä göterilip, dost-doganlyk dünýä ýaýylýar. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda häzirki döwürde Merkezi Aziýanyň döwletleri we Koreýa Respublikasy bilen dost-doganlyk hem-de özara medeni gatnaşyklar döwrebap derejede has ösdürilýär. Merkezi Aziýa döwletleriniň we Koreýanyň medeniýetine hem-de aýdym-saz sungatyna bagyşlanylan Türkmenistanyň medeniýet we sungat ussatlarynyň şu konserti muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Konsertde ýaňlanan hoş owazly aýdymlar Bitaraplyk ýoly bilen barýan Garaşsyz Türkmenistanyň dünýä halklary bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň, ösdürmegiň tarapdarydygyny ýene-de bir gezek äşgär görkezdi. Ýurdumyzyň durmuşynda möhüm-ähmiýetli wakalaryň, aýdym-sazy, çykyşlar bilen utgaşdyrylmagy ata Watanymyzda giň gerimli medeni çäreleriň ähmiýetini has-da belende göterýär. Şol bir wagtda-da konsertiň dowamyndaky çykyşlar halkymyzyň jebisliginiň hem-de döredijilikli zähmetiniň we ylhamynyň hakyky baýramyna öwrüldi. Bu ajaýyp aýdym-saz dabarasy Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň yzygiderli durmuşa geçirýän, dünýä bileleşiginiň ykrarnamasyna hem-de goldawyna eýe bolan açyklyk we giň halkara hyzmatdaşlygy syýasatynyň ynsanperwer ugrunyň ähmiýetini beýan edýär. Dünýäniň dürli ýurtlary, şol sanda Merkezi Aziýanyň döwletleri we Koreýa Respublikasy bilen medeniýet ulgamyndaky hyzmatdaşlyk, dostluk we ynanyşmak gatnaşyklarynyň ösdürilmegine, türkmen halkynyň we dost-doganlyk halklaryň baý taryhy-medeni mirasyny, özboluşly däp-dessurlaryny wagyz etmäge ýardam edýär. Konsert maksatnamasynyň dowamynda ýerine ýetirilen çykyşlar çäräniň dabarasyny artdyryp, agzybirlik duýgularyny artdyrdy. Ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda ýaňlanan joşgunly çykyşlar döwürleriň we nesilleriň aýrylmaz ruhy baglanyşygyny, döredijilik ylhamyny alamatlandyrdy. Bu bolsa dabara gatnaşyjylaryň kalbyny ajaýyp zamanamyzda parahatçylykda we abadançylykda ýaşap, döredijilikli işlemek bagty üçin Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Gahryman Serdarymyza çuňňur hoşallyk duýgusyndan doldurdy.

Salowmalikim eziz ildeşler, mähriban watandaşlar! Türkmenistan teleýaýlymynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýurdumyzyň banklary bilen bilelikde taýýarlamagynda ýaýlyma berilýän Milli maksatnama, berk binýat atly gepleşigimiziň ýurdumyzyň milli pul birligi bolan milli manadymyzyň dolanyşyga girizmeginiň otuz ýyllyk senesine bagyşlanan ýörite sanyna başlaýar. Döwletimiziň milli pul birligi bolan milli manadymyzyň dolanyşyga girizilen senesi ýurdumyzyň taryhynda iň bir möhüm ähmiýetli wakalaryň biri hökmünde altyn harplar bilen ýazyldy. Ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda möhüm orun eýelän iň bir möhüm wakalaryň biri bolan milli gadymyzyň dolanyşyga girizilmegi ýurdumyzyň ykdysady syýasatynda ägirt uly özgerişikleriň biri boldy. Bilşimiz ýaly, milli manadyň dolanyşyga girizilen günlerinden bäri ýurdumyzyň ykdysady syýasatynda iňňän uly özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirildi. Iki müň dokuzynjy ýylda milli manadymyzyň denominasiýasynyň geçirilmegi, Galyberse-de, şu ýyllaryň içinde ýurdumyzyň banklarynda döwlet we paýdarlar täjirçilik banklaryna dünýäniň öňdebaryjy tejribeleriniň ornaşdyrylmagy, ýurdumyzda yzygiderli pul karz syýasatynyň kämilleşdirilmegi iňňän möhüm ähmiýetli wakalaryň biri boldy. Häzirki wagtda ýurdumyzda yzygiderli pul karz syýasatyny kämilleşdirmekde, Ykdysady syýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde oýlanyşykly toplumlaýyn çäreler üstünlikli alnyp barylýar. Bilşimiz ýaly, häzirki wagtda ýurdumyz.